Ni di zuɣusaa shɛli ti ni ʒiya ŋɔ maa di na ku zaŋla ŋun zaŋ ʒili ni di na gbaari saawora ka o na tabiri soŋda hal di ka kuli ŋɔ maa ti mali to di zuɣu lala saɣilingi ŋɔ maa ni ti miri ka ti ti so soli ka o kpɛ laa saɣilingi maa ni m-bo vuri ka bo damli ni zaŋ ti Dagbaŋ o pa ninvuɣ so ŋun yɛn saɣiti li zuŋɔ o saɣiti li biɛɣuni o mi ku saɣiti li dali ka dihi tabili ni a yab kuɣu ni a mini o nyaaŋa bi ku saɣi ti li, ka dihi tabili ni n nyin ŋun nyɛ Dagbambilichini ŋɔ, a ku saɣi ti lala nir kam ŋun yɛn yina ni o ti dam Dagbaŋ suhu doo ŋɔ maa bee Dagbaŋ naŋgban yin shɛli ti ni mali ma chani ŋɔ maa, ka di nyɛla ŋun ni bɔri shɛli zuɣu ka o yɛn zaŋ dam li paai niriba tooni ti zaɣ yino kam n-saɣi ti li. Di to zuɣu bɔri ni o zaŋ kpɛŋ ŋɔ ka ŋmɛ kuŋ n-ti tiŋgbani zuɣulana ni o nyaaŋa nanima kpamba daŋkpamba nti tabili tinsi zaaha din be o sulinsi puuni ni hali ban be o sulinsi ni amaa ka bi ʒi Dagbaŋ ni sokam yimina ti tab so ŋɔ ka ti gu ka taɣi Dagbaŋ suhudoo ni naŋgbaniyini ŋɔ maa din yɛn sɔŋ. ka Dagbaŋ nyɛ nyɛvili waɣinli ka mali jilima. Di di zuɣu lala saha ŋma shɛli o ni tɔɣisi ŋɔ maa o ni yɛn ʒini shɛm halli ka kuli maa ti mali o ni zaŋ o maŋ ti ni o niŋ binshɛɣu din ka o yɛn kali sɔŋ ŋɔ maa tuuli nyɛla dini n-dan yaan naai ni o ni daa piri lɛbigu n-sim tuun shɛŋa zaa. Binshɛɣu din gbaai yaai nayili ŋɔ mɛbu, ti yuun pii lɛbiginsim kundi shɛli din daa ŋma la, n-ti tabili n ni yɛl yaɣili ŋɔ na o ni daa bɔri ni karinzo n-kariri din wumsiri bee zaŋ chaŋ lɛbiginsim yɛtɔɣa la, ka di karinzoŋ ma ka di be Tamale ka o daa bɔri ni o voo li na la, ŋanima ni ti pukparilim alikauli shɛli din daa be Ndanyana mini tiŋgbani zuɣulan sunsuuni zaŋ chaŋ ti pukparilim yɛtɔɣa, di zoosim. n ti tab ti niɣilim buɣim di zuɣusim yɛtɔɣa ni ŋaninnim maa zaa, o nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn tuɣi li. M bo soli ka lala alikauliniŋ ŋɔ maa, ka di zaaha nya din yɛn naai n shɛm. Hal o ti bi naai di shɛli, amaa o gba ni tuɣi li ti zal o yaa tariga. Yaa n na so ŋun yɛn ti kana ka o gba tuɣi n-zaŋ chaŋ ka Naawuni ti ti di zuɣusuŋ. Naa din daa niŋ ka biɛri shɛli bɛ zosimli din daa be Ndanyaan Naa mini tiŋgbani zuɣulan tuma du zuɣu ŋɔ puuni n-ti tabili ban nyɛ siyaasanima ka ka nam ni alikauli shɛli ni yurin shɛli din daa be bɛ zaɣ yino kam sunsuuni. O nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn tuɣi lala alikaulinima ŋɔ maa ni lala yurin ŋɔ maa hal ti mabiligu ban yi ti n duya na. Domi ʒiɛŋgama yilinim beni n-yi tinduya na tooi tabiri sɔŋ ni biɛhisi maa. Ŋaninim maa zaa o ni kpaŋ o maŋa n-doli lala sochibigu maa, ka di sɔŋ Dagbaŋ ka ti zaa sa ka ti nya biɛri suŋ bahi bamdi bilichinnima ban be Dagbaŋ ŋɔ zaa. O dundoli ni yooi bahi ka ti gbaari tab saawara ka Dagbaŋ maa ni ka di chaŋ viɛnyɛliŋga. Ni suhi do shɛli n dan yaa naa ni daa kpaŋ o maŋ tooi boni o yaa tatari ŋɔ maa, ka di nyɛla a buri yili mini a n dan yili sunsuuni. tiŋ mini tiŋ mini sunsuuni, balli mini balli yaakaza sunsuuni n-ti tabili adiini yaɣa yaɣa ŋɔ maa, ŋaninim maa zaa suhi doo maa, o yɛn bɔla soli m-maan tibigi li ka bo yaa maan ti li ka di kpaŋsi viɛnyɛliŋga, ka m-pa Koyinaa ni bɔri ni o niŋ shɛm bala. Din pahiri anahi. ni o nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn zaŋ o tuuntali maa ka di nyɛla o yɛn zaŋla tuuntali maa chana ni yɛlimaŋli ni aadalichi ka niŋneesim be di puuni ka lahi zaŋ haŋkal pariga n-zaŋ pahi di ni ka zaŋ yurilim ni Dagbaŋnima n-zaŋ niŋ di puuni. Kaman ti zaa ha ni mi ka n dan yaa ni Abu ka di daa be shɛm, o ni daa mali yurinim zaŋ ti bilichini kam tiŋgbani ŋɔ ni shɛm, lala ka o bɔri ni o zaŋ tiŋgbani maa zaŋ chaŋ lala saɣiŋma shɛli o ni yɛn ʒini ŋɔ maa. Dinzuɣu o bɔri ni ti zaa ha gbini kpalan zuya tab so ŋɔ, ka ŋan niŋ ŋɔ maa ni ka di chaŋ tooni. N dan yaa naa ni daa be o nyɛvuli ni o daa yɛliya, Ni din dii niŋ ka toondana, ka o yuri o niriba toondana ŋun dee yuri o niriba to niriba maa gbibbu di lan pa ʒili din tibisi kaman ti ni lihiri li shɛm di yɛn nyɛla soochi zaŋ taai domin yurilim shɛli a ni mali ni niriba ŋɔ maa ni toon tali mi ka so m-piiri o maŋa, Naawuni m-piiri tuuntali zuɣu. Tuuntali puuni kam di tu ni ninsalinim saɣi ti li ka ti li jilima, domi di nyɛ Naawuni n-niŋdi li la zuɣu. Ni zuŋɔ Naawuni din nyɛ Naawuni piibu maa, Naawuni piibu o mi saɣi ti li ka niŋ shili ni o tum toontali maa tuma o yaa tatariga ni Naawuni ni baligi baŋsim ni hanka pirigi shɛli n-zaŋ ti o. Ni ka Naa Bukali n-dii nyɛ o, amaa Naa Bukali bia n-lee nyɛ o. Ni o mi ni nya o bia ŋɔ maa yaa, o nyɛla ninvuɣ so ŋun saɣi ti naabu ka ni daa doli so shɛli ka Dagbaŋ tiri tooni ŋɔ maa ni o ni daa mali zilin shɛli bee yɛtɔɣ shɛli mali tiri ka di nyɛ suhudoo yɛtɔɣa la, o saɣi ti li ka yɛn du n-tam di zuɣu. Amaa ka yɛtɔɣa maa n-di yɛn nyɛ li hali, tumtumsa maa n-yɛn nyɛ li. Di mi pala laɣim yɔhi n-yɛn nyɛ li, aai di yɛn nyɛla ku bukaata zaŋ ti o niriba. Iin, ka polo ni mi yina ti yɛli yɛtɔɣa n-yɛn yɛli, hal sɔɣisinli, o nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn tumdi tuma maa viɛnyɛliŋga din tu shɛm n-zaŋ ti Dagbaŋ, ka chɛ ka Dagbaŋ suhudoo maa nyɛ binshɛɣu din zaya, ka chɛ ka o niriba ka bɛ ʒiya ka mali tahima zaŋ chaŋ sɔɣibiɛɣu ni. Nandanyaan naa ni daa kpaŋ omaŋ daari laɣindi la, ka ti zaa tab suŋ ka daa laɣim maa ka di maan kpaŋsi Ni n daa nyɛ a ni a ni daa wuhi ba baŋ bihi ŋɔ maa binshɛɣu daa nyɛla o daa wuhi ba la toontali ni tu ni ninsal gbibili shɛm, amaa ka gbaŋ shɛŋa zuɣu o ni ʒiya maa. Di zuɣu naa kam ni ʒi gbaŋ shɛŋa zuɣu ka gbana maa n-nyɛ li, amaa a ni yɛn zaŋ haŋkali shɛli ni naŋgban yili shɛli gbibi a niriba, dini n-kpa talahi, din mi ka n daa nyɛ a ni a daa zaŋdi baŋsiri ba. Di zuɣu salo ban kuɣa ŋɔ maa naan su shɛba maa bani n-nyɛ nam maa, amaa ka a ni dii ʒi gban shɛŋa la zuɣu la. N tɔri zuɣu o lihi zuŋɔ, lala Alizuma ŋɔ maa ʒi nahigu shɛli din daa ʒini ni salo shɛba ban daa be lala salo ŋɔ maa puuni ŋɔ maa, binshɛɣu din gbaai tiŋgbani zuɣu la, binshɛɣu din gbaai fukumsi kpa m-mali ba, binshɛɣu din gbaai nanima, paɣisara ni nachimba, bɛ zaɣ yino kam ni laɣim shɛm ŋɔ maa. Di teer o mi kadama Naawuni gaafara, o pala ninvuɣ so ŋun ʒi o ko, waato o ni mali ninvuɣ shɛb bɛn yɛn tabiri sɔŋdi o, ka ni yɛn tab sɔŋ o. Tɔrizuɣu n pui ka paɣ ŋunkam zaaha kpuɣ o napɔŋ kana laɣiŋgu maa ni, ka leei ya tiŋgbani zuɣulana. O ni daa tab sɔŋ shɛm n-dan yaai naa ni dun o barigu ni, hal di ni Naawuni ni ti bol o n-kan o o sani, di nyɛla binshɛɣu daŋ ni Dagbaŋ ni ku tooi puhi o nti paai tariga. Dinzuɣu lala alituma ŋɔ maa tin pui ka pɔbi pam, ni o ni daa paɣi neeg o suhi n-tooi ku bukaata shɛli n-zaŋ ti daŋ maa ti tabili Dagbaŋ zaa ŋɔ maa. Ti ku tooi yooi samli, Naawuni n-nyɛ ninvuɣ so ŋun yɔri samli. Ka lan bɔri ni o lan pɔi ka paɣ ŋunkam zaa hara ayi katiŋ ni yoma kana ʒii maa puuni. Luɣ shɛli ti ni daa be, di daa naan tooi niŋ ka bɛ no so napɔŋ. Di daa naan tooi niŋ ka linjin sabinli bee linjin vaka bee tintarisi linjimanima ka bɛ ŋme so gba ka di pa ni shɛli Dagbaŋ yurilim zuɣu. Di daa naan tooi niŋ ka so kanna ka o matuuka saɣim ka o di laɣ kara niŋ di puuni. Di daa naan tooi niŋ ka so matuuka niŋ yɛtɔɣ shɛli gba ka di tooi nyingbi o ningbuna luɣ shɛli, hal din tooi niŋ ka ti laɣim ŋɔ maa puuni ka di tooi dalim so ŋun gba ka ti bi mi. Ŋɔnim maa zaa ti yɛri ni ti nyim tiɣiya, Dagbaŋ yurilim ka a zaŋ niŋ a suhi ni ka lala ŋɔ maa ti kana ŋɔ maa. Ŋunkam zaa ha daa kana ka yɛtɔɣ shɛli ti paɣi o ka di bi niŋ o nyaɣisim bee di niŋ o ni nyaɣisim Dagbaŋ yurilim maa sababiya m-bala, ka m pa ka o yɛn naai yɛli ya ni o puhiya ka paɣa ka yɛn ni ti zaa laɣim naŋgban yini n-gbubi ka Dagbaŋ kari ti tooni. Dagbaŋ n-nyɛ ti fali, di ni n-tu ni ti gu ka taɣi.